April ni thum lockdown ni sawmna a ni a, Mizoramah chuan ni hnihin lockdown hi kan tih hma vangin Mizoram tan bik chuan lockdown ni sawm pahnihna a ni thung a, All India chuan ni sawmna a ni a. Kan bul tan nan fake news hi in ti leh teh ang. Hei heta kan hmuh ang hian ah fake news nimin ah a rawn dar leh a, chutah chuan Prime Minister in All India lockdown hi May ni li thleng a pawt sei e rawn tia. Hei ka hmuh ve leh WhatsApp a ka hmuh ve leh i hei hi India Today TV ang in an rawn ti a, India Today TV website ah kan lut nghal a hemi chungchang hi pakhat mahzia a awm lo avangin hei hi chu fake news a va ni awm ve kan ti nghal a, i fake news a lo ni reng a, a ziah lo khawp mai hetiang anga fake news a thu belh chian dawl lo. I chanchin thar dik tak ni awm taka mipui bum tuma thil ti tu an awm thin hi, hei hi sorkar pawhin a duh loh ber a ni a, mipui tih chi ai hi a tha lo a, mipui tih chi ai hrim hrim hi eng nge maw heng ho hian an hlawk pui ang aw tih hi ngaihtuhna hi ka nei a, a suah sual na. Kawng chi khat a nia, a sumi sual tak an ni hrim hrim awm awm e aw ka ti a ni. Tin, keini a tichhuaktu ni lem lo, a bul tantu ni lem lo pawn kan lo theh darh leh vat mai thin bawk si a, i ti ti chiang hmasa phawt ila a tha awm awm e aw tih te pawh hi i ka sawi fo tawh a. Tin, Mizoram sawrkar pawhin i sawrkar thuchhuak hi lo ngaichang phawt zel ro u, A tih hi kan benga rawngah hian a lut lo nih pawhin a lang a, khawngaihin hei chu i thil post chhawn hi chu thu thu enge dengkhawng ang chi post chhawn hi chu ti lo hram phawt ila a thain ka hria chu chu mipuite ka ngenna han ni leh phawt mai teh se. Ka diary hmasah hian ka rawn sawi tawh a, hmasa lamah khan. covid nineteen hrileng hi malsawmna a ni ka tia malsawmna kha chi hrang hrang te pawh ka rawn sawi a malsawmna dang nia ka han hriat tak chu ih kan hre vek a kha hemi covid nineteen hria len hma hian I CAA kha kan buaipui a, India ram pum angin kan buai luih luih a nih ber kha, khatah khan i duh lohna lantirna i Delhi, Shaheen Bagh tih te leh Bangalore-ah tih te, Lucknow-ah tih te aa khawpui lian deuh, i Mumbai-ah tih te aa khawpui lian deuhah kha chuan Duh loh lantirna awm khawmna kha pun khawmna kha a awm nual a ni. CAA kha Hindutva agenda ni ngei a hriatna hi a awm a, hei Saptawng Chanchinbu te pawn an rawn ziak tho a, CAA kalpuina hi a rawn ti tawp hmak mai a. He Covid nineteen hian Mizoram angah te chuan Kristian ram kan nihna hi a Kristian te pawh hi nakinah chuan min la nek chep dawn ni he thil hian hun lo kal zel tur hian thil dang he thil hian thil dang a rawn hring a kha kha min nek chep tu tur a ni tiin kohhran ang pawn duh lohna a nasa hle a tawngtai hona te pawh kan nei hial a nih kha khatiang kha a nia chak taka kalpui kha tum a ni a, Union Home Minister Amit Shah hi hmahruaitu a nia a, a ni khan a nge a ni a thahnem kha ngai khawp mai a he thilah hian chu chu he Covid nineteen hian a rawn ti reh ta hmiah mai a, ih tunah hi chuan Hindutva agenda pawh hi duh angin bjp sorkar hian a kalpui thei dawn lo ta a. Hetianga a kalpui theih tak si lo ah chuan i he CAA dona kawngah hian hun min pek belh te pawh tih theng a hi malsawmna chi khat ni pawn a lang a, i chung lam hi a rawn en rawlh tel a nih hi a, a tih loh theih loh niin ka hria kei chu. A chhan chu hei keini ram Mizoram ah te chuan i positive pakhat kan nei a, Kan la neih belh lem lo a, tunah hian high risk an tih ang te chu kan han nei ve chu a nia, amaherawh chu test an han tih reng rengah hian ih positive hi an la awm belh miah lo a, an awm belh lo zel turah pawh han ngai phawt ila. Chuvang chuan he Hindutva agenda kalpui tumna lian tak mai hi a rawn ti ṭhuan awp deuh tlat mai a, Covid nineteen hian hei hi keini Kristian ram i CAA duh lo tu tan chuan thil lawm awm tak, malsawmna hlu tak ni te pawh hian kei chuan ka hria a, chu vang chuan i malsawmna chi khat dang a ni ka ti ve deuh fan a. Tunah hian he hri leng hi han reh pawh ni se, kan economy siam tha tur hian i thil tam tak buaipui a la ngai a, Politics lam thil i mahni party hamthatna tur te lam thil hi i sorkar hian a buaipui hman hrih dawn lo a ni tih chu thil chiang sa a nia. Chuvang chuan umm he thil hi a lawmawm khawp mai kan ti lo thei pawhin kei chuan ka hre lo a ni. Nimin lama ka rawn sawi tak covid nineteen. Testna a finfiahna, testing kit, hi a siam chhuaktu MyLab Discovery Solutions hian i tunah hian ni khatah nuai khat leh sing nga a siam chhuak thei a, sawi tawh ang khan i test kit pakhat hian sample za i a test thei a, chu chu test kit pakhat hi sangkhat zahnih man lek a ni a, mi za a test thei tihna ang a ni a. Hei hi a tangkai dawn khawpin a lang a, India ramah hian hei a rawn darh hluai ta mai a, Tablighi Jamaat ho avangin heta kalkhawmte khan khawih khawih ang nge an put darh tih hi hriat mai theih tawh lo a ni. Mar chu India ram pumah a ram pum huap angin an fak chhuak darh nasa mai a, chuvang chuan he hrik hi an pu darh hle ang tih chu, Ih, thilri lawm tak a nia. Chuvain testing kit hi kan mamawh hle a. Tuna test naah hi chuan ih a lo berah dar kar ruk tal a ngai a. Khami nghah chhung ringawt pawh kha a rei viau a ni. Ih, ah, eng nge a nih? A nawlpui anga test han nei tur phei chuan ih dar kar ruk chu hun rei tak a ni a. He testing kit a tang hi chuan minute nga ah a hriat theih ta mai a. Hei hi a lawmawm a. Mizoramah te pawh hian kan. Mamawh chiah lo chu tihna hi eih thuneitu lamah a awm ni te pawhin a lang na chungin neih ve tho tho chu kei chuan tha ka ti a. A chhan chu hei lockdown hi pawhsei hi India sorkar hian a tum loh hmel riau mai a, a chhan chu kan economy hi a a tla chhet nasa dawn lutukah lockdown kan pawhsei zel chuan chuvangin nimin lam te pawh khan Prime Minister khan Video conferencing hmangin Chief Minister ho kha a be kual a, kan Chief Minister Pu Zoramthanga ngei pawh a tel ve a nih kha. Chutah an thil rawt pakhat chu staggered, staggered an ti a, hei hi eh rual khai lo vawi leh khata hlip vek lo, rual khai lo deuh hlek a Covid nineteen lockdown hlih hi a ni a, chu chu Mizoram angah hian engtin nge kan kalpui ve dawn tih hi hriat a har khawp mai a, a veng ang te teha lockdown kan han inhlih ngawt kha chu a dik bawk si lo a, a khua ang pui pui a han inhlih pawh kha a fuh ber ang em tih kha a ni a, tunah a khaw te reuh te te ang te chu lo hlip pawh ni se e, a la zia awm ang a, amaw chu a khawpui ang mihring tamna, Kan tir nan a district khawpui dang chu thudang ni se Aizawl leh Lunglei te, Kolasib te khatiang ang mihring tam zualna i Champhai tih ang te khatiang ang te kha chu Puai leh khata hli hlawk theih pawh a nih hian a rinawm lo a, Puai leh khata hlip ta lo se a veng then te te in hlip ta se Awmzia tak tak kha a nei leh dawn chuang em mi? Tih kha a ni ve leh zel mai. Chuvangin i testing kit hi chu nei ila, a mipui nawlpui hi in test ta mai ila, a tha mai awm mang e. A tihna te hi i rilruah chuan a awm a. A chhan chu asymptomatic an tia. Asymptomatic hi a awmzia chu He hrik kai si, mahse natna nei lo, lang chhuak lo. He hrik kai avanga harsatna nei lo ho hi an awm teuh mai a, heng ho hian an kaidarh thei tho si a, Chuvang chuan a kai ngei pawh kha a inhre miah lo a, a kai an an bula awm cheng te pawh an hriatpui miah lo a, chuvang chuan khatiang ho khan an kai darh theih si avang khan kai leh kai lo hi a tuah pawh hi kan in test hi a ngai mai awm ang e tih hi ngaihtuahna a lian khawp mai a tun dinhmunah hian keimahah chuan China ah pawh khan i mi sing li sang a bawr velh lai chu khatiang lang chhuak si lo mahse a hrik pai si kha an awm a ni an ti a. Khang te kha China chuan i Covid nineteen positive ah khan a chhiar tel lo nghe nghe a. Tun ei chuan a chhiar tel dawn ni te pawh hian a lang a, eng pawh chu ni se, khatiang ang kha a nih avangin kan in test kim vek phawt loh chuan kan fihlim e tih hi a har dawn niin a lang a, chuvang chuan sorkar lam atang hian khatiang zawnga a fihlim a ni tih finfiahna tak tak hi neih hi a tha awm mang e tih ka ngaihtuahna chuan a awm a ni. I kan health care system hi a tha ber leh duhthusam ni lo mah se i a leh lamah chuan health sub centre te hi kan nei deuh vek tawh a khawte ah te pawh hetiang ah te pawh hian i a sample hi an han la ang a Aizawl ah te Lungleh te district khawpui an thawn ang a. District khawpuiah khan an lo test zung zung ang a, tichuan kan eh tumah kai kan awm lo tih hi reilo tea kan fin hriat thei mai chuan a rinawm a, midang lo lut tur kan dan tlat bawk si chuan eh Mizoram chu kan fihlim theihna a rinawm a, lockdown pawhi a hlih mai theih hi a rinawm a, heti zawng hian thuneitute pawhin ngaihtuahna hmang se kei chuan ka ti viau a. Ka chhut dan hi a fing ber leh a tha ber ka ti ni chuang lo a, marawh chu i ngaihtuah tlan ho ngai pakhata ka ngaih chu a ni. Hei ka channel leh ka diary min lo thlir sak tu te hi in tam teh chiam lo nang a, a thlir awm chhun te chuan a in appreciate thu te comment lamah te in rawn ziak a, a lawmawm ka ti a. In feedback hi ih ka tan chuan thil tha tak a ni a, ah hei kan ti hram hram a, a thliartu tam lo mahse ka ti a, ih nakin zel atan record atan pawn a tha in ka hriat avangin kan ti lui hram hram chu a ni a, ih thliartu ho zingah hian lo en thin ho zingah hian ah North Korea lam te pawh hi rawn sawi ve la tih te pawh in awm a, hei hi In hriat chak nge ka hriat chu an inkap hlum zel mai hemi hri rei tawh hi chu North Korea chuan tih thawm te hi hriat a ni a, chumi hawi zawng deuh hlek chuan internet ah te pawh kan zawng vel a, amah chu khatiang ang chiah kha chu ka hmu lo a, ih. North Korea hian kan la fihlim e a ti tlat mai a, fihlim anga a insawi tlat si chuan i an hma lakna i sawi tur a awm lo a ni mai a, chuvang chuan an inthat e tih pawh hi a ruk a han sawi pawh e, a rukin an inthat a lawm han tih pawh hi sawi pawh a awm chiah lo a, ka hmu zo chiah lo a, chuvang chuan inthah ang hmiah hmiah hi chu A awm lo nge nia, a vei hian a awm lo tak tak tih hi ngaihtuahna a siam theih a. Amaherawh chu khawvel mithiam te hi chuan a vei an awm lo an tih chuan awihpui lo nasa mai a. I a chhan chu i North Korea hi e dictator ina e a rorelna ni mahse an ram dan te khauh hle mahse i Tourist hi an kal ve reng a, an tlawh pawh ve reng a ni. China ina an puan tirh pawh khan a border kha a khar mai chuang lo. China nena an inkar border hi chuan khar a mar chu tourist lo lut tur kha ih a khar mai chuang lo a, chuan tourist khan an tlawh pawh ve reng a. Aa he hrik hi chuan aa a run ve tawh tho hi chuan a rinawm a ni. Amarawh chu an sawi duh tlat si loh chuan kan la fi hlim e an tih tlat si chuan tihngaihna a awm lo a ni mai a, chu chu North Korea chungchang kan sawi theih chu ni mai ta se. China hian doctor pakhat a bo an ti leh tawh a. Chu chu Doctor Ifen a ni a, ani hi i emi Coronavirus thar a leng a ni tih sawi chhuak hmasa ber tu hi a ni nghe nghe a ni. Ani hian i damlo pakhat record an en khan Sars tih Kha a hmu tel ta tlat mai a, i pathological record an en khan kha khan a ngai a ti tha lo em em mai a, an an inkawm khawmna social media group thenkhat ah khan dak a doctor pui te hnenah khan chu report chung chang chu a ziak a, a theh darh ta a, tichuan A puang chhuak hmasa bertu kan han tih mai e, a hming kha kan sawi mai dawn a kan hre leh ta lo a. A thi ta kha kha kha a ni phei kha chu a i ha lam doctor a ni nghe nghe a. Kha khan an sawi chhuak ta a, khami a sawi chhuak tanga i khawvel pawin a lo hria kan ni a. He nu hi an hau hrep a thu neitute pawn i mahse tunei chuan A awmna chin hi an hre ta lo tlat mai a ni. Chuvang chuan thuneitu lam hian an eng lo em ni aw, an hreng leh tawh em ni aw tih te pawh hi ngaihtuahna a awm a. China-ah hian tichuan a leng thar leh a, Hunan Province An tihah hian nu pakhat a positive leh tlat mai a, chuvang chuan he province hnuaia district pakhat chu lockdown a ni leh tawh a, tin i a lo chhuah tanna Wuhan khawpui ah pawh positive pakhat an hmu leh tawh a, Mipa a nia, hepa lah hi tlan bo daih mai a, tichuan Wuhan khawpuiah hian i lockdown hi an ti ziawm hret tawh a, kar leh ni lai ni khian a pum pu hlumin lockdown hi he khawpuiah hian hlih tum a nih laiin hepa positive hi ti hian a tlan bo leh tlat mai a, tichuan Tlema lockdown han thlah durna pawh chu a chenna veng bik ah kha chuan an han khuah khirh leh a, an buai khawp mai a, ih a hahthlak tan chho viau leh tawh ni pawn a lang a, ih cheinah hian an khawpui an business ih khawpui lian ber Shanghai ah te pawh Eh, engkim a normal tawh e, tiin i China thu neitute chuan sawi mah se, school te pawh an la khar a, factory te pawh hnan la thawk mang lo a ni. Chu chunah hian China sorkar hian factory te pawh inhawng vek tur a, tiin hna te pawh thawk tan leh rawh u, a ti chung hian a hnathawktu lampang an awm hrih loh avangin an la inhawng lo a. Ti mai ang. Inhawng ṭhen ṭhen chu a awm mahse, a nawlpui an la inhawng lo a. Chuvang chuan an economy pawh hian a la tuar chho ve zel a. Hemi conspiracy theory lampang tuipui ho ina a, China hian economy a khawvel lak a tumna thil a ni an tih pawh hi, a a dik chiah lo mai awm ang e a tih theih a, a chan chu China economy hi tunah hian a chhe em em a chuan factory te pawn hna an la thawk lo a, i thenkhat factory nei tur thenkhat te phei chuan a hna pawh thawk tan pawh ni ila full capacity ka kan siam chhuah theih ang zat hi chuan kan ti thei dawn lo i an ti hrim hrim a, chuvang chuan an economy hi chuan a la tuar chho dawn a i. Chuti mai chuan ngai an awh bik dawn lo a, chuvangin economy lama khawvel a khawvel hnehtu nih an tum nia sawi hi chu i thil awm thei pawh ni dawnin a lang lo a, tuartu an ni ve miau si a, i chutiang vel chu tunah hian China dinhmun chu a ni ta hrih a ni.